Delhi kum lio ah Chin Amyuta nih ka hmang i an hman ning a ṭha tuk. Annih cu su ding um lo. Inn pakhat ah biachim, hlasak te ka si a thianghlim tuk. Tukum ah Dr. Sasa le Bu Mu Solomon Chenemil ta nih an van in hmanpi hna i a sunglawi khun tiah ka ruah. Kan chairman pa nih chimmi cu Dr. Sasa nih thlacamnak a van kan neihpi le a man a tam tuk e, a sunglawi khun tuk e, a ti. Khualhring pastor pate hna, bual pastor pate hna nih Chin a myu ta ne ah tlawmpal bia chim na seh law thlacam rual in hruai na seh law mihrut pa nan ti lai. A mol pa maw Chin a myu ta ne hna i thlacamnak hri cu nan ti lai. Saza kap te hna, keimah te hna thlacam hruainak le chin in rawl thak an cam da la kan khok kan i bil lai te se lo nan kan huat lai ning hi doctor sa sa nih a ti mi cu a tha tuk minung hi cu kan hrawkhrol pah reren thleidannak kan nei lo kan ti zong a sangmi cu sang bak in kan hmuh hna bawipa a ṭhatnak cu Malaysia Chin Amyuta nih Laimi phun ni bak ah Doctor Sa Sa hmangin thlacamnak a van tuah khawh le cucu a thlaici a si Hakha zong ah thlacamnak, khukbilmak thlacamnak a thlaici a nung te lai. Doctor Sasa nih Hakha khuapi ah rawl ulh in maw kan dihlak thlacamnak in maw a van tuah lai, a theitlai a rak chuak lai. A donghnak ahcun khuangcawi um ti lai lo, lamsar um ti lai lo, pik pik pik pik ti um ti lai lo. Pai um ti lai lo, Rung Lian Ceu e, Biak Hmun Sang e, Uk Ling Thang e um ti lai lo, zeidah um lai, sang kip hlerem. Chin a mil ta nih Laimi phun bawi phun bawi phun chungin kan luatnak philhlonak caah zeidah um lai bawi pathlir cawinak atu cu pino ta nih hla in kan ram piak lai bu kip bu hlei li a fonmi an si khat lei a khuathar nih hla an rem lai bu hlei nih a fonmi an si RC he whatnot he UPC he kan i fonh thup lai Pathian kan thangthat lai cuka cun kan khuk ribin lai thla kan cam lai wantu mong ah ka sa kun pi ah Pathian kan thangthat lai kan thlacamnak aw thawng van lei ah thang lai bawipa aloma cama khan sa ko ramdang mi nih dadian an tuan lai na satil zong an khat lai timi kha kan lai ram ah bawipa aloma cun Bali hna hi Laitlang ah kun ṭuan an ra lai. Pasua hna hi lungthin ah dum kaupi a tuah lai i bangla pahlei nga a chor hna lai. Bible bia si ramdang mi nih na rian an ṭuan lai na satil zong an khal hna lai tu thong khat hrawng a zuat lai Bangla cu tu khatin na zoh an thah dih sual lai. Bangla cu an tha lo. Tu na zuat ah cun anmah Malay pawl na chawng thar te hna. Ramdang mit in rian an tuan lai timi cu a hmaan mi cu Bawipa aa lam hi a tawhfung te a si. Bawipa aa lom ahcun afza bak ko. Hallelujah. A dang chim la tu tlawmpal te hman ah pei maw Mizoram i kuli kan tuan lengmang mi kha anmah Mizo kuli an rak tuan cu. Datsi sana Mizo pa nih Thil le rak cawk le dasi rak cawk le dasi zuartu he na chawn kho lo. Kan nu he kan va phan ve kan chawnh piak hna. Nam khoika ummi na ti mi sau ka si. Zeidah na rak tuah kuli ka rak tuan. Zeidah na tuah JCB ka mong. Sau na um maw thlali ka um cang. Zia dang mah mizawan na tuan lo. A hlok lo tu. Nan mah barmaram Chin ram hi phaisa hlawh hlawk. Ka lungthli te cun ṭuan peng ko. Kanmah lawng maw nanmah ram ah kan rak ṭuan la atu cu kan ram ah rak ṭuan hawi zong tampi rak sawm ka ti. Mah nak nan cun kan ṭhangcho chin lengmang nak hnga dingah a tawh fung te cu bawipa lawng ka si. Ka Pathian thangṭhat um seh. Pathian mithmuh ah cun Peh rih lai man hin ka chim mi ka thluak ah ka thinlung ah ra ṭhan. Kan nu sar hmasa ah khan keimah ka tupa Rokawl ram in a rak zuang i maluri a phan i a ho hmanh nih an thei lo. Doctor Sasa cu Malay phan le vuleipi nih kan theih. Kan i thlau ning ka ruah. Doctor Sasa phan i an ti le saza government man a thlakmi a van thawt. Kan million ngan pahnih hna he hmaan kan i thla a ti tar pahnih i tla sal a phawt hnga maw? A phawt theng lai lo aw. A tatta na nih mi kum sawm kual le kum hnih pahnih he i thla hna seh law a phawt lai lo. Cucu minung kan sining ahcun a hmaan e. Keimah mah an sin hmaan thlak ka duh. Asinain Pathian hmuhnak ah cun Pathian fale hi duh kan nung bik. Minung hmuhnak ah cun rengsangmi khi minthang an si. Mi vialte nih upat awk a tlakmi khi misang an si. Pathian hmuhnak ah cun a fale hi duh kan nung bik hallelujah kan dihlak hmei bek hna seh pathian fa na si hi i lung si ko i lung si tamara fa nakin a sang deuhmi company nganpi a neimi fa nakin a sang deuhmi pathian fa kan si cucu kan sang bik na efesa duhnungmi hna cu nakin duh an van nung chinchinnak cu pakhatnak Efesa khua duh an nunnak cu thlacamnak thlacam nun an nei e thlacam cu kan theih bantukin Pathian he i hawikomhnak a si Bawipa he i hawikomhnak i a lam ṭha bik cu thlacamnak Atu cu Elijah bu, Elijah phoi, Elijah kurup nan ti cang i tu zing ah tu chun ah pastor he rawl kan ei lio ah ka hal. Nanmah Elijah kurup te minung pakua hra te nih zeitindah crusade nan tuah khawh? Ka ti. Tuna i sapa te kan sawmmi hna kha cusak ṭhawng cu kan dih. Mah vialte cu minung mah lawng nih zindan nan tuah khawh. Ka lunghmuih tukmi ka ka halmi si. Thlacamnak Pathian i hawikomhnak. Efesa Khrihfabu duh an nunnak cu thlacamnak hi rian biapi tuk ah an chiah ka chimmi ka nol lengmang lai nithat ah himnak caan na si paruk kan neih a si ahcun na si palhei riat ṭhawng a tang rih na si palhei riat cungah ei caan din caan van zuk sil law phone tong caan i khol caan chikkhat i hngil caan van zuk seh law nahzi pahnih te tel hi Pathian he i komh caan Pathian he thlarau thianghlim i komh caan cung cung nu nih chim bantukin thlarau thianghlim he i komhnak keimah reverend mangkam nih thlarau thianghlim i komhnak nan dihlak sara um se ti keimah zong i kaa komh fawn lo ahcun mah lam ah i hleng ka si hoi nangmah zong ra kom lo keimah zong ka kom lo thluachuah ka pek mi na kom lo a petu ka kom ve lo cu ruangah thlacamnak Efesa Khrihfabu duh an nunnak cu thlacam hi an thlah dok lo ee Bawipa thazang thuan na ka pe ko tiah tha na cam tha na cam ahcun Thazaang ṭhawnnak ding ahcun amah Pathian thlarau he i komh kha a si.